Nyadi selamat betemu baru dalam sembiang kitai baka ke minggu tu nyadi hari minggu tu iya nya hari Easter kitai nyelai aku sama mai kitai sama besembiang kena kitai nyambut lalu ngintu hari Easter kitai baka ke hari minggu tu. Nyadi kena kitai mungkal sembiang Easter kitai

Aliluya, Kristus udah angkat idup baru ari mati. Iya amat udah angkat idup baru. Aliluya. Kitai sama nyebut Allah Taala temadu bekuasa semua ati mensia dipeda nuan semua ti deka mensia ditemu nuan

Kami amat ngesal ati ke semua dosa ti udah digaga kami. Tegal Anak Nuan, Jesus Kristus ti mati ke kami, nyelai ampun semua dosa kami ti udah, lalu saup kami betuai ke Nuan enggau ulah ti badas, awak ke ngemesai ke nama Nuan. Amen. Allah Taala Temadu Bekuasa ti ngampun semua orang ti amat ngesal ati ke dosa,

Tuhan kasihka kami, Tuhan kasihka kami. Kristus kasihka kami, Kristus kasihka kami. Tuhan kasihka kami, Tuhan kasihka kami. Kitai sama nyebut mulia kalah Taala. Mulia ka Allah Taala dalam endur ti pemadu tinggi, selamat ke nembiak Iya dalam dunya. Tuan Allah, Raja serega, Allah Taala temadu bekuasa ti apai semua. Kami nyembah Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan. Kami muji Nuan ketegal mulia Nuan. Tuhan Jesus Kristus, Anak Tunggal Allah Apai. Tuan Allah, Anak Domba Allah Taala. Nuan ti muai dosa mensia, kasihka kami, Nuan ti duduk muak kanan Allah Apai, sambut sembiang kami. Laban semina Nuan siku aja ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti Pemadu Tinggi, Tuhan Jesus sama ngerua kudus dalam mulia Allah Taala. Amen. Sampi kitai. Tuhan ti pun semua pengidup enggau kuasa ulih pengangkat anak nuan ari mati. Nuan ngalahka pemati enggau dosa, lalu ngaga semua utai nyadi baru dalam iya. Asuh kami ti mati ke dosa lalu idup ke nuan dalam Jesus Kristus, tau megai perintah enggau Iya dalam mulia, Iya ti diberi ke kami puji enggau basa, mulia enggau kuasa, sama enggau nuan enggau Rua Kudus ari diatu lalu datai ke belama-lamaya. Amen. Diatu kitai ningaka bacha keterubah ari Bup Kudus. Bacha keterubah diambil ari bup Pasal Kereja Rasul bagi sepuluh ayat tiga puluh empat ngagai empat puluh tiga. Peter lalu bejaku, Diatu aku nemu, iya nya sigi amat. Semua mensia digaga Allah Taala enda bebagika ati. Barang ti nangika iya lalu ngereja utai ti lurus, Sigi diterima iya, enda milih sapa bansa iya. Kita nemu jaku Allah Taala ti dikirum Iya ngagai orang Israel tusoi Berita Manah pasal pemaik ulih Jesus Kristus, Tuhan semua mensia. Kita nemu utai besai ti udah nyadi di sereta menua Israel bepun ari Galili dudi ari berita pasal Baptisa ti ditusui John. Kita nemu pasal Jesus ari Nasaret, pasal Allah Taala ti ngirika Roh Kudus enggau kuasa atas iya. Iya bejalai kiya-kiya ngereja pengawa ti badas sereta nyumanka orang ti kena kuasa Sitan laban Allah Taala bisi enggau iya. Nyadi kami besaksi ke. Semua utai ti digaga iya dalam menua orang Judah enggau di Jerusalem. Sida munuh iya, ngelantai iya ngena paku lawang ba kayu regang. Tang Allah Taala ngangkatka iya idup baru ba hari ti ketiga, lalu ngasuh iya pegari, ukai ba semua orang, tang semina ba kami ti udah dipilih Allah Taala besasiku utai nya. Kami ti udah begulai makai sereta ngirup enggau iya udah iya ti diangkatka ari mati. Lalu iya ngasuh kami meritaka Injil ngagai orang mayuh sereta besasika sida. Iya nya meh orang ti udah dituduhka Allah Taala nyadi hakim orang ti idup enggau ti mati. Semua sida nabi bejako kepasal iya. madahka genap iku orang ti arapka iya deka diampun ari dosa ulih kuasa nama iya. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ka Allah Taala.
Injil diambi ari Injil ti ditulis Saint Mark bagi enam belas ayat satu ngagai lapan. Mulia Kristus Pengelepas kitai. Jesus angkat ari pemati. Udah lepas hari Sabat, Maria Magdalene, Maria indai James, enggau Salome meli rempah. Lalu mansang ngagai kubur deka ngunsut tubuh Jesus. Tumu-tumu pagi hari Minggu, imba tumbuh mata panas, sida mansang ke kubur. Benung di rantau jalai, ku sida bejaku enggau pangan diri. Sapa orang ti deka maringka batu ari mua penama kubur nya ke kitai? Batu nya besai bendar. Udah nya sida nengkadah lalu meda batu nya udah dibaringka bukai. Nya alai sida tama ke dalam kubur ti endur sida meda siku lelaki ti agi biak duduk muak ari kanan ngena baju panjai ti burak. Ati sida lalu takut. Ku orang nya, Anang kita tekenyit. Aku nemu kita ngiga Jesus orang Nazareth ti udah diregang. Iya nadai ditu, iya udah angkat. Peda, tu bekau endur orang ngengkah kia. Pulai kita lalu tusui ngagai bala murid iya nyengkaum Peter. Iya mansang ke Galilee dulu ari kita. Din kita deka betemu enggau iya. Munyi ti udah dipadah iya ngagai kita. Nya alai sida angkat lalu belanda lari ari kubur laban sida nangi sereta balat takut. Sida nadai nusoi ngagai orang laban sida tekenyit. Tu injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kitai. Amen. Dalam nama Apai enggau Anak enggau Ruah Kudus. Amen. Nyadi keterubah iya, aku ngari ke kami menyanak enggau Paris Holy Trinity Lambir eh, meri selamat nyambut hari Easter ngagai semua kitai orang Kristian ti sama ngintu hari Easter baka ke hari Minggu tu. Nyadi lebuh kitai ti gaga nyambut Hari Easter baka ke sehari tu, ba sembiang kitai ke di ulu ke aku sehari tu, aku mai kitai berati sereta beperagam ke nama kebuah kitai ngintu Hari Easter tiap-tiap taun. Kitai nemu ari Easter tu endang ari pengangkat Tuhan Jesus ari pemati. Lebuh iya ti mati ba atas kayu regang, udah nya iya lalu dikubur. Lalu ketiga hari udah nya iya angkat idup baru. Nyadi ba jaku kunsi aku ba hari Easter tu, aku mai kitai beratika Sapa Tuan Jesus tu ba kitai ti arap ke Iya? Nama kebuah kitai gaga ke pengangkat Iya ari mati dalam hari Easter tu? Lalu aku mega mai kitai beratika nama penguntung ti ulih kitai nengah pengangkat Tuhan Jesus ari pemati. Nya alai kena kitai beratika kebuah enggau penguntung iya. Ditu aku mai kitai beratika sekeda bacha ti udah didinga kitai tadi, ti ngenang pasal pengangkat Tuan Jesus ari pemati. Keterubah iya, aku mai kitai meda Injil Saint Mark bagi enam belas ayat satu ngagai lapan. Nyadi ba injil tu Saint Mark mai kitai ngenang pasal bala pangan enggau bala murid Tuhan Jesus ti udah putus pengarap ba Tuhan Jesus. Kebuah iya laban orang ti dikarapka sida nyadi ketuai sereta dikarapka sida ulih nyadi raja dunya tu udah mati. Tang taja baka nya, sida endang agi ngenang sereta agi meri basa ke pemati Tuhan Jesus. Nya kebuah lebuh udah takah sehari pengudah Tuhan Jesus dikuburka, dia tiga iku indu iya nya Maria Magdalene, Maria indai Jems enggau Salome lalu meri meli rempah. Deka dikena sida ngunsut tubuh Tuan Jesus nyadika tanda basa sida ke iya. Nyadi sida tiga tu endang udah nitihka Tuan Jesus kenyau ari Tuan Jesus ti diperinsa. Lalu sida mega bisi meda Tuan Jesus diregang sereta meda Tuan Jesus dikuburka. Sida tu endang indu ti taluk. ti seruran nitih ke Tuan Jesus munyi ke disebut ba Injil Saint Mark bagi 15 ayat 40 enggau ayat 47. Sida tiga mega baka bala murid Tuan Jesus ti bukai bisi ngembuan ati ti tusah sereta sinu ke pemati Tuan Jesus. Nya kebuah sida tiga mansang ngagai kubur Tuan Jesus tumu pagi Hari Minggu laban deka ngintu bangkai Tuan Jesus enggau manah. Lebuh ba rantau jalai dia sida tiga lalu bekenang ke bekeni sida tiga deka tama ke dalam kubur Tuan Jesus. Laban batu ti dikena nutup pintu penama ke kubur Tuan Jesus nya besai sereta berat, lalu enda ulih dibaringka siku dua tubuh sida. Dia sida tiga bisi bendar pengirau ati enggaika enda ulih tama ke dalam kubur Tuhan Jesus. Tang taja pia sida tiga ngarapka bisi orang ba kubur nya sereta deka nulung sida tiga maringka batu nya. Lebuh sida tiga datai ba kubur nya, dia sida tiga balat alit ati meda batu nya udah dibaringka orang. Sida tiga lalu terus tama ke dalam kubur nya lalu tepeda ke siku lelaki bediri ari kanan sida tiga ngena baju panjai burak. Sida tiga balat tekenyit sereta takut. Engka sida tiga ngumbai orang nya tadi hantu. Laban sida tiga nadai meda bangkai Tuhan Jesus ba tempat ti endur orang ngengkahka bangkai iya. Nyadi orang ke dipeda sida tiga nya nemu sida tekenyit sereta takut. Nya alai orang nya lalu bejaku enggau sida tiga. Enda ngasuh sida tiga takut. Nyadi ku orang nya, Anang kita tekenyit. Aku nemu kita ngiga Jesus orang Nazareth, ti udah diregang. Iya nadai ditu. Iya udah angkat. Peda, tu bekau endur orang ngengkahka iya. Pulai kita lalu tusui ngagai bala murid iya nyengkaum Peter. Iya mansang ka Galili dulu ari kita. Din kita deka betemu enggau iya, munyi ke udah dipadahka iya ngagai kita. Nya alai engka bisi kitai nanya sapa orang ti bejaku enggau sida tiga tu. Ti kitai diatu, ti kitai tepeda ke orang ngena baju burak bediri ba kubur endang dikumbai kitai antu. laban runding kitai bansa endang agi besemak enggau antu. Nya kebuah lebuh kitai ngintu pemati, sekeda kitai agi ngena nama antu, baka nyengai antu, nganjung antu, gawai antu. Nyadi ba empat iti Injil ditu enda mega tentu nyentuk madahka sapa orang tu. Ba Injil Saint Luke madahka nya malaikat. Ba Injil Saint John madahka nya dua iku malaikat. Lalu ba Injil Saint Luke nyebut nya dua iku lelaki lalu ba Saint Mark ditu madahka nya siku lelaki. Tang ti kitai beratika padah sida empat ditu, orang tu iya nya melikat Allah Taala. Tang dipeda baka gamal men- mensia. Nya kebuah sida empat ngena nama melikat enggau lelaki. Kitai nadai meda sida empat nyebut orang ti bediri ba mua tiga indu tu tadi iya nya antu. Nyadi melikat tu nyadi orang ti disuruh Allah Taala ngenataika pesan madahka Tuhan Jesus nya udah angkat ari mati. Lalu Tuhan Jesus udah dulu bejalai ngagai menua Galili. Ti endur iya deka betemu enggau sekeda orang lalu besaksi ke iya amai udah angkat idup baru ari mati. Nyadi mesej ti beguna bendar ba cherita tu Iya nya penerang pasal pengangkat Tuhan Jesus ari mati, ti udah sama dipadah ba empat iti Injil, iya nya Injil Saint Matthew, Saint Mark, Saint Luke, enggau Saint John. Diatu aku mai kitai berati ke nama kebuah pengangkat Tuhan Jesus ari mati tu balat bendar beguna. Nama pekara ti deka diayanka ari cherita tu ba kitai mensia? Nyadi ba cherita pasal pengangkat Tuan Jesus ari pemati tu bisi madahka kitai empat iti pekara ti tau diperatika kitai. Nyadi keterubah iya, cherita tu ngayanka kitai Tuhan Jesus nya udah idup baru. Iya ukai idup pia aja. Iya idup dalam kitai. Lalu kitai nyembah Tuhan ti idup, ukai Tuhan ti mati. Iya mega seruran deka nerima kitai. Ti arap ke iya ti Tuhan ti idup, sereta lalu deka nyadika Tuhan kitai ba pendiau enggau pengawa kitai. Reti nya Iya deka seruran enggau kitai dalam pengidup kitai, laban Iya Tuhan ti idup. Munyi ke dipadahka Saint Paul ngagai orang di Galatia bagi dua ayat dua puluh munyi tu. Aku udah diregang enggau Jesus awak aku enda agi idup. Tang Kristus ti idup dalam aku. Pengidup ti dikembuan tubuh aku diatu bepanggai ba pengarap dalam Anak Allah Taala, ti rinduka aku lalu meri nyawa diri ketegal aku. Reti nya pengangkat Tuan Jesus ari mati ngambi kia tau idup dalam pengidup kitai siku-siku. Lalu kedua, ba cherita tu nunjuk ka Allah Taala nya kering agi ari semua pengawa Sitan ba dunya tu. Mensia munuh Tuhan Jesus laban penemu Sitan diau dalam iya. Kuasa Sitan ti pemula pemenchi sereta takut ke Tuhan Jesus nagang kuasa iya. Nya meh ti diau dalam ati mensia. Tang kuasa Sitan tu enda kering baka kuasa Allah Taala. Kuasa Sitan Dialah ke ngena kuasa pemanah enggau pengerindu Allah Taala ti udah ngangkatka Tuan Jesus idup baru ari pemati, kena iya ngalahka kuasa pemati ti datai ari Sitan. Munyi ke dipadah ba surat Kereja Rasul bagi dua ayat dua puluh tiga ngagai dua puluh empat munyi tu, Allah Taala udah ngeletak sereta ditaga dalam ati iya kenyau ari pun atur tu. Ngambika Jesus patut diserah ngagai kita, lalu kita udah munuh iya. Lebuh kita nejuka sida ti bedosa ngeregang iya. Tang Allah Taala udah ngangkatka iya ari mati. Iya ngelepaska Jesus ari pemedis pemati. laban pemati enda patut merintah iya. Reti nya Tuan Jesus udah belaban enggau kuasa pemati, lalu iya ngalahka kuasa pemati ti datai ari kuasa Sitan. Tuhan Jesus udah menang ngalahka kuasa pemati tu, lalu angkat idup baru lalu mai semua mensia sama bulih pemenang ngalahka kuasa pemati. Lalu kitai ti arap kia mega deka angkat idup baru ari pemati. Nya meh pemeri Allah Taala ngagai kitai ti bedosa, pemeri ti enda ulih digiga kitai ba dunya tu. Lalu ketiga, ba cherita tu mega madahka kitai Allah Taala lebih kering agi ari kuasa Sitan ti diau dalam ati kitai. Allah Taala lebih nemu semua utai ari penemu Sitan ti diau dalam ati kitai. Munyi ke dipadahka John ba surat iya keterubah bagi tiga ayat dua puluh munyi tu. Enti ati kitai besalah kitai, kitai nemu Allah Taala besai agi ari ati kitai lalu nemu semua utai. Allah Taala tu ti ngangkatka Tuhan Jesus ari mati mega deka ngangkatka kitai ari pengidup ti bedosa ngagai pengidup ti tuchi. Kitai ulih diangkat ngagai pengidup Allah Taala enti kitai besedia minta ampun sereta ngesalka penyalah ti udah digaga kitai. Ti mai kitai bedosa, lalu kitai sedia ngasuh Sitan lari lalu mati ari ati kitai. Munyi ke dipadahka Saint Paul ngagai orang di Rome. bagi enam ayat empat enggau ayat sebelas munyi tu. Nya alai, ulih baptisa, kitai udah dikubur enggau iya sereta besaum dalam pemati iya. Ngambika kitai baka Kristus ti udah diangkatka ari mati ulih kuasa Apai ti bemulia, baka nya mega kitai tau idup dalam pengidup ti baru. Lalu ba ayat sebelas munyi tu. Bekenya mega kitai berunding kediri empu, mati ke dosa tang idup ke Allah Taala besaum enggau Jesus Kristus. Lalu ke empat, cherita tu madah ke kitai iya nya Allah Taala lebih kering agi ari kuasa pemati. Reti nya Allah Taala tudah ngangkat ke Tuan Jesus ari pemati, Iya mega ulih meri ke kitai pengidup baru pengudah kitai mati ba tubuh dunya tu. Tang Allah Taala enda besemaya ke pengidup ti baru nya ulih idup baru ba dunya tu baka Tuan Jesus. Tang kitai patut bisi ngembuan pengarap enggau pengadang ati ke Allah Taala deka mai kitai ngagai pengidup baru lepas ari pemati ba menua serega ti ka datai ba siku-siku kitai ti arap kia. Tu meh sekeda kebuah Tuan Jesus mesti angkat idup baru ari pemati. Dikena iya madah ke kitai mensia, Tuhan Jesus tu iya nya ke satu Allah Taala ti bendar ti datai ke dunya tu. Lalu kedua, Madahka kitai Tuan Jesus tu Allah Taala ti idup, ukai Allah Taala ti mati. Lalu ketiga, madahka kitai Tuan Jesus tu Allah Taala ti lebih bekuasa agi ari kuasa Sitan. Lalu keempat, Tuan Jesus tu endang Allah Taala ti Penyelamat sereta Pengelepas mensia ari kuasa dosa. Lalu kelima, Tuan Jesus tu iya nya Allah Taala ti deka meri pengidup baru ke semua mensia. Nyadi nya sekeda kebuah tuju Tuan Jesus angkat idup baru ari mati. Lalu diatu aku mai kitai beratika nama penguntung ti tau ulih kitai ti arap ke iya nengah pengangkat iya ari mati. Ditu aku mai kitai meda ayat tujuh ba Injil Saint Mark bagi enam belas tadi. Ti endur siku lelaki ti bediri ari kanan sida tiga tadi lalu ngasuh sida tiga pulai ke rumah lalu nusika pasal pengangkat Tuan Jesus ari mati ngagai bala murid Tuan Jesus ke bukai, lebih agi ngagai Peter empu. Ti kitai beratika jaku tu ditu iya ngasuh sida tiga bekunsi enggau orang bukai bas pasal berita manah tu. Berita manah pasal pengangkat Tuan Jesus ari mati. Lebih agi ngagai murid ti kesayau sereta dikarapka Tuan Jesus empu, iya nya Peter. Lebuh iya nyebut nama Peter ditu, Tu kena iya nunjuk ngagai Peter, Tuhan Jesus endang enda ngelengkaka iya. Taja iya udah madahka diri enda ngelala Tuhan Jesus, lalu madahka diri ukai pangan Iya. Ditu mega kena nunjukka Tuhan Jesus nya tetap rindu sereta agi arapka Iya. Mantu Tuhan Jesus ngereja pengawa Iya. sereta meritaka berita manah pasal pengidup ti baru ti diberi Allah Taala ke kitai mensia nengah pengangkat Tuan Jesus ari mati. Nya kebuah Tuan Jesus meri pengawa ke baru ngagai Peter munyi ke dipadah ba Injil Saint John bagi 21 ayat 15 ngagai 20. Amai pen Peter murid ti dipilih sereta dikarap ke Tuan Jesus tang iya mega bisi pengelemi baka orang bukai. Nya alai pengudah iya diberi pengawa ke baru, nya baru Peter sedar ke Tuan Jesus tu endang Tuhan ti bendar ti udah angkat idup baru ari mati sereta udah ngelepaska mensia Ari ti nyadi ulun kuasa Sitan. Tang ti kitai meda ba ayat lapan, keterubah iya sida tiga iku indu tadi takut deka nusi ngagai orang bukai pasal Tuhan Jesus tudah angkat baru ari mati. Enggaika orang enda pechaya ke sida tiga. Tang udah nya sida tiga enggau ati ti gaga madah ngagai bala murid Tuan Jesus nyengkaum Peter tu tadi. Nyadi tu tau dibacha kitai ba Injil Saint Matthew bagi dua puluh lapan ayat lapan. Nyadi pengudah sida tiga betemu enggau bala murid Tuan Jesus sereta nusi ke pasal Berita Manah nya, udah nya baru Tuan Jesus empu ngayanka diri ngagai bala murid iya, lalu ngasuh sida murid iya bejalai nusi pasal Berita Manah tu, munyi ke dipadah ba Injil Saint Matthew bagi dua puluh lapan ayat semilan belas munyi tu. Ku Tuhan Jesus, Nya alai bejalai kita ngagai semua bansa orang di sebarang endur, Lalu ajar sida nyadi murid Aku. Baptisa sida dalam nama Apai enggau Anak enggau Rua Kudus. Ti kitai meda bacha kitai ti ke terubah tadi ari Surat Kereja Rasul bagi sepuluh ayat tiga puluh empat ngagai empat puluh tiga, Nyadi cherita tu iya nya pasal Peter ti udah diberi pengawa meritaka pasal Berita Manah tu tadi. Ba ayat tu ngenang pasal ajar Peter ngagai sida Cornelius sekaban pasal pengangkat Tuan Jesus ari mati. Ba ayat tiga puluh enam, Saint Peter madah ngagai sida Cornelius kaban, Tuhan Jesus tu endang Tuhan ti bendar ke semua mensia. Lalu ba ayat tiga puluh lapan, iya nerangka pengawa Tuhan Jesus ba dunya tu endang pengawa Allah Taala. Tuhan Jesus dichiri kalah tala baka pengawa Messiah. Messiah ti dianti sereta dikarap ku orang Judah deka datai ngagai dunya tu lalu nyadika penyelamat sida ari munsuh sida. Nyadi ku Peter, Tuhan Jesus tu ukai semina ditata enggau minyak aja baka ti nyirika raja dunya tu. Tang iya mega diiri enggau kuasa Rua Kudus, iya nya kuasa Roh Allah Taala. Lalu ba ayat 39, Peter madahka sida Nyadika saksi ke semua pengawa tudah dikereja Tuhan Jesus ti nyadika penyelamat ke semua mensia ari ti dikuasa kuasa Sitan. Lalu sida mega besaksi ke Tuhan Jesus ti amai-amai udah diregang lalu mati lalu ba hari ti ketiga iya udah angkat idup baru sereta pegari ba mua mata sida iya empu. Munyi ku Peter ba ayat empat puluh satu, Iya pegari ba sida ukai ayan pia aja, tang ayan baka mensia ti idup, lalu sama makai enggau ngirup begulai enggau sida iya. Lalu ba ayat empat puluh dua, Peter madahka kebuah sida disuruh bejalai merita ke Injil lalu besaksi ke Tuan Jesus. Laban Tuhan Jesus meh orang ti udah dituduh ke alah tala ti deka nyadi akim orang ti idup enggau orang ti mati. Nya alai ku Peter ba ayat empat puluh tiga. Madah ke Tuhan Jesus tu endang alah tala ti bendar, ti udah nurun ke dunya tu laban deka ngelepas ke mensia ti udah bedosa ari ti dikuasa perintah Sitan. Tuhan Jesus ti Allah Taala ukai semina ditusi sida aja, tang mega udah ditusika bala nabi ti dulu ari sida. Bala nabi sebedau pengada Tuhan Jesus. Lalu sida madahka genap iku orang ti arapka Tuhan Jesus deka diampun ari dosa ulih kuasa nama Tuhan Jesus empu. Reti nya ba jaku ajar Peter ditu madahka Tuhan Jesus nya endang Allah Taala ti udah dipadahka bala nabi dulu kelia, ti datai ke dunya tu nyadi mensia lalu nyadika Penyelamat enggau Pengelepas semua mensia ari kuasa dosa ti datai ari kuasa Sitan. Lalu nengah pemati iya ba atas kayu regang, lalu angkat idup baru ba hari ketiga, lalu pengangkat Tuan Jesus ari mati udah mai pemenang ngelaban kuasa pemati enggau kuasa Sitan. Lalu mai pemenang ngagai kitai ti arap kiya ti Tuhan kitai. Pengangkat Iya ari mati lalu nyadika pengadang kitai ngagai pengidup ti meruan begulai enggau Iya dalam Perintah Iya ti bemulia ti di serega. Nya kebuah kitai gaga ba hari Easter tu laban kitai sama enggau Tuan Jesus ti udah angkat idup baru ari pemati, udah tulihka pemenang ngelaban perintah Sitan. Lalu penguntung ti ulih kitai nengah pengangkat Tuan Jesus ari mati, iya nya baka tu. Keterubah iya, kitai udah dilepaska ari ti nyadi ulun kuasa dosa ti datai ari kuasa Sitan. Lalu kedua, kitai udah diselamatka ari pemati ti meruan belama-lama. Lalu ketiga, kitai udah diberi pengidup ke baru dalam Jesus Kristus. Lalu keempat, kitai udah bebaik enggau Allah Taala. Lalu kelima, kitai udah nyadi anak iru Allah Taala ti bendar, lalu ukai nyadi anak Sitan agi. Lalu Keenam, kitai ulih nyembah Allah Taala enggau pengerindu lalu nadai utai ulih nagang agi. Taja pen kitai udah ditunjukka jalai pengidup ti bendar nengah Tuhan Jesus, tang agi mega sekeda kitai agi kakang ati nerima Tuhan Jesus nyadika Tuhan ti Allah Taala ti bendar. Nya kebuah kitai ngintu musin Easter tiap-tiap taun. Ngambika kitai dipadahka bekeni Allah Taala enggau pemerinsa, nyelamatka kitai ari ti dikuasa perintah Sitan tudah mai kitai ngelaban Perintah Allah Taala ti pun penempa dunya enggau mensia. Ba hari Easter tu meh Tuhan Jesus udah nerangka diri iya nya Amat Allah Taala ti bendar, ti udah nurun ke dunya tu madah ke penyalah kitai mensia, lalu deka ngelepas ke kitai mensia ari penyalah nya nengah pemerinsa, pemati enggau pengangkat Tuan Jesus ari pemati. Tang, bisi sekeda kitai nanya munyi tu. Sebedau aku deka masuk Kristian, ulih nuan madah ari Bup Kudus? Ba dini Tuan Jesus madahka diri nya Tuhan sereta minta disembah? Ditu aku deka nguji meda siti dua ayat ari Bup Kudus ti madahka Tuhan Jesus nya madahka diri endang Allah Taala lalu patut disembah kitai mensia. Keterubah iya. Tuhan Jesus iya nya Allah Taala ti keterubah enggau ke penudi. Semua pengarap ba dunya tu endang arap ke Tuhan ti disembah sida endang Tuhan ti keterubah enggau penudi tauka Tuhan ti pun enggau pengujung. Nyadi ba kitai orang Kristian mega madah ke Allah Taala ti disembah kitai nya mega Allah Taala ti keterubah enggau ke penudi. Diatu aku mai kitai meda ayat ba Bup Kudus ti madah ke Allah Taala ti disembah kitai orang Kristian endang Allah Taala ti keterubah enggau ke penudi. Aku mai kitai meda ayat ari bup Isaiah bagi 44 ayat 6 munyi eh, bisi nyebut munyi tu. Tuhan ti raja sereta penebus orang Israel, Tuhan ti pemadu berkuasa, bejaku munyi tu. Aku ti keterubah, ti penudi, Semina aku aja ti alah tala. Nadai Petara bukai kelimpah ari aku. Diatu kitai sama arap ke alah tala nya endang alah tala ti keterubah enggau ke penudi. Tuhan Jesus empu pen bisi madahka iya nya Tuhan ti keterubah enggau ke penudi. Ditu aku mai kitai meda ba bup pemandang bagi satu ayat tujuh belas. Nyadi ba ayat tu madah ke John iya nya penulis bup tu bisi begenera pasal Tuhan Jesus. Ku padah John. Lebuh aku meda iya aku rebah di kaki iya baka orang ti mati. Iya ngengkahka jari kanan iya atas aku lalu bejaku, Anang takut! Aku tu ti terubah enggau ti penudi. Aku meh iya ti idup. Aku udah mati, tang peda diatu aku idup lama-lama. Aku bisi kuasa atas pemati enggau dunya pemati. Nya alai enti kitai beratika ayat tu, ditu Tuhan Jesus endang madah kediri iya nya Tuhan ti keterubah enggau ke penudi. Reti nya Tuhan Jesus ngaku diri endang Tuhan ti Allah Taala ti bendar. Lalu kedua, Tuhan Jesus mega bisi bejaku pasal pemendar. kena nunjuk iya nya Allah Taala ti bendar. Iya madah kediri endang Tuhan Allah Taala ti bendar. Aku mai kitai meda ba Injil Saint John bagi empat belas ayat enam ti bisi nyebut munyi tu. Ku Tuhan Jesus, Aku tu meh jalai, pemendar enggau pengidup. Nadai siku orang ulih datai ngagai Apai enti enda ulih Aku. Ditu iya ngaku diri endang Allah Taala ti bendar, Allah Taala ti pemendar. Lalu ketiga, Tuan Jesus iya nya Tuhan ti pengampun enggau penyuman. Ti kitai meda ba bup Masmur 103 ayat 3 ti bisi nyebut munyi tu, Iya pengampun semua dosa aku lalu nyuman ke semua penyakit aku. Lebuh Tuan Jesus nyuman ke orang sakit sereta ngampun orang ti bedosa, reti nya iya endang ngereja pengawa Allah Taala, laban iya empu endang Allah Taala. Nya alai dini kitai ulih meda Tuan Jesus ngereja pengawa ti nunjuk iya nya endang Tuhan ti Allah Taala. Ditu aku mai kitai meda Injil Saint Mark bagi dua ayat lapan ngagai dua belas. ti madah munyi tu. Tekala nya, Jesus nemu utai ti diperaga mati sida. Nya alai ku iya, Nama kebuah kita beperagaka utai ti baka nya? Kati mudah Agi nyebut ngagai orang ti bajung tu, Dosa nuan udah diampun, tauka nyebut, Angkat, bai giling tikai nuan lalu bejalai. Aku deka nentu ngagai kita, Anak Mensia bisi kuasa ngampun dosa di dunya tu. Nyalaiku iya bejaku enggau orang ti sakit bajung. Aku madah ngagai nuan, Angkat, sikap! Enggau bai giling tikai nuan lalu pulai ke rumah. Benung sida bela meda orang nya angkat kemaya nya mai giling tikai iya lalu pulai ke rumah, sida bela alit ati magang lalu muji Allah Taala. Kami nadai kala udah meda utai ti beketup. Nya alai ditu kitai ulih beratika pengawa Tuhan Jesus tu. Orang ti meda pengawa iya tu maya tu mayuh agi orang bansa Judah. Sida iya nemu nama utai ti dikereja Jesus ditu. Ditu Jesus sekali agi ngaku iya empu nya endang Allah Taala ti ulih ngampun dosa sereta nyumanka orang ti sakit. Ditu Tuhan Jesus nunjuk ngagai sida orang Judah enggau iya ke sakit nya. Pengawa ti dikereja Tuhan Jesus semina ulih dikereja Allah Taala siku aja. Reti nya, lebuh Tuhan Jesus ngereja tu, iya empu nya endang Allah Taala. Ditu sekali agi Tuan Jesus ngaku diri endang Allah Taala ti bendar. Lalu keempat, Tuan Jesus iya nya Tuhan ari Sabat. Diatu aku mai kitai meda bup pemansut bagi 20 ayat 10 ti nyebut munyi tu. Tang ba hari ti ketujuh kita enda tau enda diau. Laban nya hari kita nyembah aku. Dalam hari nya nadai siku orang tau ngereja pengawa. Diatu kitai meda Injil Saint Mark bagi dua ayat dua puluh lapan ti nyebut munyi tu, Nya alai Anak Mensia ti endang Tuhan Hari Sabat. Enti kitai beratika ayat ba bup pemansut bagi dua puluh ayat sepuluh tadi, endang Madah ke Allah Taala nya Tuhan hari Sabat. Lalu ba Injil Saint Mark bagi dua ayat dua puluh lapan ditu mega Tuhan Jesus madah kediri Tuhan hari Sabat. Reti nya Tuhan Jesus enggau Allah Taala munyi ke depadah ba penyanggup lama endang siku. Allah Taala ti sama. Reti nya Tuhan Jesus endang ngaku diri Allah Taala ti sama enggau Allah Taala ti dipadah ba penyanggup lama. Lalu kelima, Tuhan Jesus ti ngaku diri Allah Taala, Anak Allah Taala enggau anak mensia. Ditu aku mai kitai meda Injil Saint Matthew bagi 26 ayat 62 ngagai 65 ti nyebut munyi tu. Imam besai bediri lalu bejaku enggau Jesus ku iya, Kati nuan nadai nyaut ke jaku sida ti nyalah nuan? Tang Jesus lalu enda bebunyi. Meda baka nya imam bejaku enggau iya baru, Dalam nama Allah Taala ti idup, Aku ngasuh nuan bejaku enggau sumpah. Padahka kami, sekalika nuan Kristus, Anak Allah Taala. Disaut Jesus, Nuan udah madah. Tang aku madah ngagai semua kita. Kenyau ari diatu kita deka meda Anak Mensia duduk muak ari kanan Iya ti Pemadu Besai, lalu datai atas remang. Ninga nya Imam Besai nyarikka gari diri lalu bejaku. Iya bejaku ngelaban Allah Taala. Nadai kitai agi begunaka saksi. Diatu kita ninga jaku jai ti dipansut ke iya. Nyalai ari cherita tu enti kitai beratika tiga iti ayat tu ditu Tuhan Jesus ngaku tiga bengkah nama ti besai. Kesatu iya ngaku diri Allah Taala. Lalu kedua iya ngaku diri anak Allah Taala. Lalu ketiga iya ngaku diri anak mensia. Lebuh Tuan Jesus ngaku diri Alah Taala, iya nemu orang Judah mereti ke jaku iya ti ngaku nama ti besai, iya nya Messiah, ti dianti sida datai nyadika Penyelamat sida orang Judah ari munsuh sida. Diatu kitai meda ba bup Isaiah bagi enam puluh satu ayat satu ti bisi nyebut munyi tu. Tuhan Allah Taala udah ngiri aku enggau rua kudus Iya. Iya udah milih aku lalu ngasuh aku mai Berita Manah ngagai orang ti seranta, sereta nyumanka orang ti tusah, madahka pengelepas ke sida ti dalam rumah tutup. Nitihka padah ba ayat ari Isaiah tu, Messiah reti nya Orang ke udah dipilih Allah Taala. Iya dipilih nyadika Penyelamat. Messiah ti deka nyelamatka mensia ari dosa. Nya alai, enti kitai beratika semua utai tu, iya terang bendar madahka Tuhan Jesus enda ngaku diri Messiah ti udah disemaya ti deka datai ke dunya tu, ti udah dipilih Allah Taala nyadika Penyelamat ke semua mensia ari ti nyadi ulun dosa. Lalu kedua, Tuan Jesus mega madah ke iya nya Anak Allah Taala. Lebuh imam besai nanya iya munyi tu, Kati nuan tu Anak Allah Taala? Jesus lalu nyaut, Iya meh aku tu. Munyi ke dipadah ke nuan nya. Lebuh kitai meda leka jaku Anak Allah Taala, reti nya semina siku iya aja lalu nadai orang bukai agi Anak Allah Taala kelimpah ari Tuhan Jesus. Mayuh orang ngaku diri anak Allah Taala, baka David mega madahka diri anak Allah Taala. Orang Israel iya nya anak Allah Taala. Kitai tu anak Allah Taala. tang Tuhan Jesus endang Anak Allah Taala ti bendar. Lalu gelar Anak Allah Taala ba Tuhan Jesus diserara ke ari Anak Allah Taala ke bukai. Lebuh Tuhan Jesus ngumbai diri Anak Allah Taala, Iya mai semua utai ti enggi Allah Taala. Iya mega mai semua kuasa ti bisi ba Allah Taala. Nya meh pengelebih ba Tuhan Jesus lebuh iya ngaku iya nya Anak Allah Taala. Reti nya iya sebaka enggau Allah Taala. Iya ukai semina ngelar diri ngena nama Anak Allah Taala, tang iya endang Allah Taala ti disebut ngena nama Anak Allah Taala lebuh iya nurun ke dunya tu. Lalu ketiga, iya mega ngaku diri Anak Mensia. Lebuh Tuan Jesus madahka diri Anak Mensia, tiap iku orang Judah ti ninga iya mertika jaku iya tu. Sida nemu Tuan Jesus nya ngaku diri Anak Mensia munyi ke ti, ti dipadahka ba bup nabi Daniel bagi tujuh ayat tiga belas ngagai empat belas munyi tu. Lebuh ti begenera malam nya, aku meda siku orang baka gamal mensia. Iya mansang semak dibalut mua hari, lalu iya mansang ngagai iya tindang idup belama-lama. Lalu dibai ngagai iya, Dia iya nerima kuasa basa enggau kuasa raja. Ngambi kurang ari semua menua, bansa enggau jaku betuai ke iya. Kuasa iya deka meruan belama-lama, lalu perintah iya enda tau abis. Nya alai lebuh Tuhan Jesus ngaku diri Anak Mensia, sereta deka bisi kuasa ti besai munyi ke dipadahka nabi Daniel, dia imam besai ti ninga iya lalu ringat. Iya nyarikka baju iya empu, lalu madahka Tuhan Jesus nya ngelaban sida enggau ngelaban Allah Taala sereta patut diukum. Laban Tuan Jesus ngaku diri Anak Mensia ti besai kuasa sebaka enggau Allah Taala. Ti kitai beratika cherita tu dia kitai meda Tuan Jesus endang ngaku diri Allah Taala. Anak Allah Taala enggau Anak Mensia ti sama bisi kuasa baka Allah Taala. Reti nya semua gelar ba Tuhan Jesus ditu endang bisi nunjukka pengawa enggau kuasa Allah Taala. Ditu Tuhan Jesus sekali agi ngaku Iya empu nya endang Allah Taala ti bendar. Lalu ke enam, Jesus nya Tuhan ti pengerindu. Lebuh Tuhan Jesus makai serumpu kepenudi iya sebedau iya ditangkap enggau bala murid iya. Maya tu, Tuan Jesus nunjukka pengerindu iya ke bala murid iya, lalu berengkah nuchi kaki sida. Tembu iya ti masuk kaki bala murid iya, dia Tuan Jesus lalu bejaku madahka diri sereta ngaku diri endang amai Tuhan ti Allah Taala enggau terang ari mulut iya empu. Iya nyebut tu ba Injil Saint John bagi 23 ayat 13 ngagai 14 munyi tu. Kita ngumbai aku pengajar enggau Tuhan, ngena jaku kita nya. Laban aku endang amat. Aku tu Tuhan kita enggau pengajar kita. Lalu aku baru udah masu kaki kita. Nyalai kita patut masu kaki pangan diri. Lalu Tuhan Jesus meri pesan baru ngagai sida ba Injil Saint John bagi 13 ayat 34 munyi tu. Lalu kita ku iya patut rindu ka pangan diri baka aku tudah rindu ke kita. Bekenya mega kita rindu ka pangan diri. Ditu Tuhan Jesus udah ngaku diri endang Allah Taala. Lalu Allah Taala ti pengerindu ke semua utai ti digaga Iya. Nyadi nya sekeda ayat ti ulih aku bai peratika kitai pasal Tuhan Jesus ti endang bisi ngaku diri endang Allah Taala ti bendar, lalu patut bendar dikemesai sereta disembah kitai. Diatu aku mai kitai meda sekeda orang ti nyembah Tuhan Jesus ti Allah Taala ti bisi dipadahka ba Bup Kudus. Ke satu, kitai meda ba Injil Saint Matthew bagi dua ayat sebelas. Sida temuai ti datai ari timur lebuh sida ngiga endur Tuhan Jesus ada, Lebuh sida betemu enggau Tuan Jesus ti gali ba dulang chapi, dia sida lalu besugang sereta nyembah Tuhan Jesus. Lalu kedua, kitai meda ba Injil Saint Matthew bagi dua, bagi lapan ayat dua, iya nya pasal siku orang ti sakit lan ti besugang ba mua Tuan Jesus sereta nyembah iya lalu minta disuman ke ari penyakit iya. Lalu ketiga kitai meda ba Injil Saint Matthew bagi semilan ayat lapan belas. Iya nya pasal siku pemesai orang Judah datai besugang ba mua iya sereta nyembah Tuhan Jesus, minta Tuhan Jesus ngidup kanak indu iya ti baru udah mati. Lalu ke empat, kitai meda ba Injil Saint Matthew bagi empat belas ayat tiga puluh tiga. Lebuh bala murid Tuan Jesus ti dipangka ke gelumbang besai ba tengah tasik. Dia Tuan Jesus nyelamat ke sida. Maya nya, sida lalu nyembah Tuan Jesus dalam perau. Kelima, kitai meda ba Injil Saint Matthew bagi lima belas ayat dua puluh lima. Iya nya pasal siku indu orang Kanaan ti datai meremi nyembah Tuhan Jesus. Lebuh iya ti minta tulung Tuhan Jesus muru antu ti udah ngerasuk anak indu iya. Lalu keenam, kitai meda ba Injil Saint Matthew bagi dua puluh lapan ayat semilan. Iya nya pasal dua iku indu ti ngabas kubur Tuan Jesus, iya nya Maria enggau Maria Madalene. Seduai enda betemu enggau Tuhan Jesus ti udah angkat idup baru ba kubur nya. Tang Tuhan Jesus betemu enggau seduai iya ba rumah. Lebuh Tuan Jesus meri tabi ke seduai, dia seduai lalu megai tapa kaki Tuan Jesus sereta nyembah iya. Ketujuh kitai meda ba Injil Saint Matthew bagi 28 ayat 17. Lebuh Tuan Jesus ngayan kediri ngagai bala murid iya ba siti munggu pengudah Tuan Jesus angkat ari mati, Lebuh sida meda Tuan Jesus ayan ba mua sida, sida lalu nyembah Iya, taja pan sekeda sida agi kakang ati. Lalu kepenudi iya, kitai meda Injil Saint John bagi semilan ayat tiga puluh lapan. Iya nya pasal siku orang buta ti betemu enggau Tuhan Jesus lalu arapka iya, iya nya endang Allah Taala. Iya lalu besugang nyembah Tuhan Jesus. Nyadi nya sekeda ayat ke ari Bup Kudus ulih dibai aku peratika kitai ti madahka bisi orang ti nyembah Tuhan Jesus, lalu ngaku Tuhan Jesus nya endang Allah Taala ti nurun ke dunya tu nyadika pengelepas dunya ari ti dikuasa kuasa Sitan. Nyadi ba ayat tu Tuhan Jesus endang ngasuh kitai nyembah Iya, laban Iya endang ngaku diri Allah Taala ke semua dunya. Nya alai kena aku nutup jaku kunsi aku ba hari Easter tu bala menyadi dalam Jesus Kristus. Ditu aku mai kitai sama meri terima kasih ngagai Tuhan Jesus Kristus tu dah nurun ke dunya tu lalu nyadi ke penyelamat enggau pengelepas kitai ari kitai ti dikuasa perintah Sitan. Lalu nengah pemati Tuan Jesus ba atas kayu regang sereta enggau pengangkat Iya ari mati, Iya udah nebus kitai ari dosa kitai. Nya alai anang kitai kakang ati arapka Tuhan Jesus nya endang Allah Taala ti bendar. Laban Iya udah ngaku enggau terang ba Bup Kudus, Iya nya meh Allah Taala tudah nurun ke dunya tu lalu nyadi mensia baka kitai. Iya datai ke dunya tu mai semua kuasa Allah Taala ba iya. Taja iya ngumbai diri semina Anak Allah Taala enggau Anak Mensia. Tang kuasa Allah Taala endang mengkang ba iya belama-lama. Nya kebuah iya sanggup nyerahka nyawa diri mati ba atas kayu regang ngambika nyadika genselan sereta nyadika piring ti idup dikena nganti piring bukai, dikena nebus dunya ari dosa ti dibai kuasa Sitan. Nya alai anang nangi nyembah iya menyadi, laban ti orang dulu kelia sanggup nyembah sereta minta utai ti patut ari iya. Bah nama kebuah kitai kemaya hari tu tau nangika iya deh? Nadai Petara bukai agi ti ulih meri pengidup baru ke kitai mensia, ti enda Tuhan Jesus ti endang seruran ngaku diri endang Allah Taala ti bendar, sereta ngereja semua pengawa ti enggi Allah Taala ba pengidup kitai di dunya tu. Nya kebuah Iya angkat idup baru ari mati. Ngambika kitai ti arap ke Iya enggau penuh pengarap deka bulih pengidup ti baru dalam nama Iya. Lalu penguntung kitai ti arap ke pengangkat iya ari mati iya nya kitai udah diselamat ka ari dunya pemati. Nya alai sembah meh iya ti Tuhan ti Allah Taala kitai. Tuhan ti siku aja. Tuhan ti idup belama-lama. Tuhan ti udah ngalah ke kuasa sitan enggau kuasa pemati nengah pengangkat iya ari mati ngagai pengidup ti meruan belama-lama iya. Amen. Dalam nama Apai enggau Anak enggau Rua Kudus. Amen. Tuhan merekat ke semua kitai. Lalu ke penudi iya, aku sekali agi meri selamat nyambut Hari Easter taun 2021. Diatu kitai sama nyebut batang pengarap kitai orang Kristian. Kami arap ka Allah Taala ti Petara siku aja ti Apai ti Pemadu Bekuasa ti ngaga serega enggau bumi, enggau semua utai ti dipeda enggau semua utai ti enda dipeda. Kami arap ke Tuhan siku aja Jesus Kristus Anak Tunggal Allah Taala Tindang sama bisi enggau Allah Taala kenyau ari mula iya kelia. Allah Taala ke datai ari Allah Taala, penampak ti datai ari penampak, Petara bendar ti datai ari Petara bendar. Iya diperanak iya ukai digaga. Iya endang sama sebaka enggau Allah Apai. Ulih iya semua utai digaga, iya nurun ari serega ketegal kitai laban deka nebus kitai mensia. Ulih kuasa Ruah Kudus iya diada ke meria Darah Tuchi lalu nyadi mensia. Ketegal kitai iya diregang diletak Portius Pilatus, iya merinsa, mati lalu dikubur. Ari ketiga iya angkat idup baru ngamatka jaku dalam Surat Allah Taala kelia. Iya pulai ke serega lalu duduk ari puak kanan Allah Apai. Iya deka datai baru enggau mulia deka milih orang ti manah enggau ti jai, sampal ti agi idup enggau ti udah mati. Lalu perintah iya deka meruan belama-lama. Kami arapka Ruah Kudus ti Tuhan ti meri pengidup. Iya datai ari Apai enggau Anak. Iya sama sebaka enggau Allah Apai enggau Allah Anak. Sama disembah lalu dikemesai. Iya udah bejaku beseruan ke sida nabi. Kami arap ke siti eklisia aja ti kudus ti ketelika, ti bepun ari sida rasul. Kami ngaku siti baptisa dikena ngampun dosa. Kami nganti pengangkat orang ti udah mati enggau pengidup ti meruan dalam dunya ti ka datai. Amen. Besampi kitai. Besampi kitai awakka kitai tau nyambut Tuhan Jesus dalam ati kitai Awak kia tau nupi lalu ngering ka kitai. Tuan Allah sama enggau semua orang Kristian di tiap gerija dalam eklisia nuan, ti alai tubuh enggau darah anak nuan dinjuk ka piring ti kudus dalam sakramen Eukarista. Kami muji lalu ngenang nuan, kami meri ke nuan tubuh enggau semengat kami. Bai kami begulai enggau nuan berari. Kami minta dalam nama Jesus Kristus, Anak Nuan, Tuhan kami. Amin. Tuhan Jesus Kristus ti rindu ke kami. Kemaya tu kami enda tahu nyambut nuan dalam sakramen ti diletak nuan. Utang kami minta Tuhan tama ke dalam ati kami. lalu meruan diau enggau kami berari. Kami muji Nuan ulih Nuan udah nyadi mensia, ulih Nuan udah bekereja lalu merinsa di dunya tu, ulih Nuan udah mati, ulih Nuan angkat pulai idup baru, ulih Nuan pulai ngagai serega. Enggau pengabis ati kami rinduka Nuan. Anang ngasuh kami beserara enggau Nuan. tang bai kami ngasaika pengerindu Nuan berari-ari. Amin. Tuhan, kasihka kami ti diau di dunya tu. Kasihka semua eklisia Nuan. Berika kami ati baruh, ati ti rinduka Nuan enggau semua nembiak Nuan. Ati tuchi enggau ati ti nemu nagang diri. Saup kami diau manah agi ari selama tu. Saup kami nangika Nuan lalu betuaika Nuan. Dalam semua kereja enggau pemerinsa, kami bepanggai dipengasih Nuan aja. Kasihka semua mensia, laban Nuan udah mati Awakka ngidupka semua sida. Beri pengasih enggau pengampun ke semua orang ti agi idup, lalu beri selamat enggau idup ti meruan ke semua sida ti udah mati. Amen. Diatu kitai sama nyebut sampi ti diajar Tuhan Jesus. Apai kami ti di serga, kudus meh nama Nuan. Datai meh perintah Nuan, jadi meh peneka Nuan. Baka dalam serga bekenya dalam bumi. Beri ke kami pengidup tiap ari. Ampun penyalah kami, baka kami ngampun orang ti salah ngelaban kami. Intu kami ari penguji, lepas kami ari penyai, kera Nuan timpu perintah enggau kuasa enggau mulia, datai ke belama-lama iya. Amen. Allah Taala ti pun selamat ti udah ngangkatka Jesus ti Tuhan kitai. Iya ti pengibun besai kitai ti domba Iya. Ulih darah ti dikena nanggam sempekat baru ti meruan belama-lama. Ngasuh kita ngereja enggau betul semua pemanah nitihka peneka Iya, lalu ngereja mega ba kita barang utai ti kedeka Iya. Lalu berekat Allah Taala semadu bekuasa. Apai, Anak, enggau Ruah Kudus diau enggau kita, ngibun kita lalu nyaga kita ari diatu datai ke belama-lama iya. Amin. Diatu kena kitai ngujungka sembiang hari Easter kitai, kitai nyanyi siti agi lagu ke benama Pengasih Nuan Tuhan.